Hi genge yo hlamba swinkobyanini gaga xa fane a rhanga a teka nsati loko a ta kuma ku i munhu mara na ku ri okay from a na fana a nga swi vulanga leswi ya ka pulatifomo ya mina a fanele a swi vula kwini ke so ni nga ha ku i ni nga ha interview vanhu because they say whatever you don't like.
vakhandle group lowu i ntlawa lowu nga ku heleketaka evuvuseleni bya wena hi ndlela yo hlawuleka naswona u nga ha tlhela u vuyeriwa wa ha ri kwala misaveni swiyenge swa vakhandle group swi katsa leswi muganga basic laha u joyinaka 50 rand u vuyeriwa hi 5000 rand u kuma tende na 100 wa switulu mobile toilet muganga unveiling benefits u kuma 5000 rand load yin'we ya tihunyi decoration tende na 100 wa switulu laha u chayelaka hi 50 rand ku tlhela ku va na leswi

Wow, Joanne, e mani mi amukela ka the only channel that remembers to watch. Uh, a no to tala um but na va rhanga ni khumbakhumba leswiyana leswiwa leyi i mihlolo leswiya swin'wana swa nyimpi and more of documentaries of beef hi ta ya na swo karhi hi ya mahlweni i xa ku sungula lexi lava ku xi announce namuntlha ni mbale hembe ya mina swikipa leswi a va khale swi thyakini and then nsati wo ni hlantswela I think mhizha luya wakhandli luya wakhandli funeral services i fanele ku a ni kumela nsati a ni lovolela nsati. ku a ni hamba a ni hlantswela swikipa leswaku ni ta kota ku hamba ni mbala swo everytime ni ri ka ti-video so swi ta lava swi lunghisa swilo leswi hi vava you must fix those things so that u can make sure ku ri hi tshama hi mbale swikipa leswiya swi va swi basini se bindzu ri ta kota ku kula ma vo hi ta kota ku hi protect-a vanhu vo tala hi inxora vanhu vo tala loko va hi vona hi karhi hi mbalini so lexi a faneleke a xi endla means loko a va khandle funeral services u fanele a a lunghisa swo sweswo swa. Swa ku a ni kumela nsati a tlhela a ni lovolela vhele ku ni ta kota ku va na nsati na mina ni ta kota ku leswi ni nga joyina ni ri single kumbe a ni ta yi joyinisa na nsati wa mina ma vo ku swi lava swi ti komba ku ni wanuna hayi jaha xa vumbirhi la ka ti-video leti hi nga ta va karhi hi ti endla . Oh no rivala ku na music yin'wani va ku endla matende all over South Africa ne i number ya ko ni nge yi vuli la mara loko wo wo ni kuma ka zero seven six five six six one two seven seven we provide all kinds of tents wherever you are va ta ku tisela yona. va ri i i vana vana va ku vatukulu va kokwana vanhu va kona so mara just DM me I'll make sure ku ri I with an affordable cost u nga na sesi just do that um xa vumbirhi lexi va ku xi announcer i ku . la ka tivhidiyo ta hina se hi introduce program leyintshwa um hi ta va hi karhi hi interview-a tinghwadla tinjanganja um wa ku sungula ku ta ku ri xiluva um so kombela n'wina mi nga le kusuhi na yena. mi n'wi byela ku se nongonoko luwa wa yena se wu pfurile sweswi hi interview-a tinghwadla na loku nga ku u nghwadla kumbe u njhanganja kumbe u ntunga kumbe u xitsandza heyi u nghwadla tinghwadla . Hlanganisa na mina ka 0765661277 loko u lava interview ntsena u la ta hi kuma ku u ngwadla ku fikela kwini um eh, hi laha tinghwadla ntsena eh, lava vo xavisa lava ta maketa business la ku xavisa la hi laha tinghwadla tinghwadlangwa so mi byela xiluva ku ku open art i Ni vone na this other thing ya ya ya ya on so I try to post Sean Sean stuff swa swa Aphiya Sean on my thingy the reason why I'm avoiding to speak about this thing is that a ni la ku vulavula hi swilo swa vana ni nkulu wa munhu mina ende mina na tiva ku loko ni vulavula ni nga pfa ni hambanisa loko se ni vavisa vanhu ma vo.

I mean ku va ku shame va ta hambi wo la ta ti endla beni ma yanga loko u win u win ku fi hayi mpela va dume khale n'wana a nga se va wile heyi tshama yi ni julukisa marito lama ni nge ma rivali hi mampela the boss ha that day ndzeni ka juluka so all I wanted to say on that is. there's nothing new there swa ku it's it's like a mi tshami mi chingela majojo mi ku tinsimu ta majojo ku tsala ku tsala swilo ku compose-ze swilo or tinsimu ta Kofi na Creamore ku compose-ze vanhu vo tala ku na music ya vona va ku Mister Sewela was there lwa ku ba risimu lera ra nga le Before Manyangatsi na rin'wana ra Bana Bana ra ku va na vana va ndhodha.

Hi nga tolovelanga to the other extent na loko va ku u dumile u famous and stuff like hi nga tolovelanga to the other extent I don't really care honestly I don't give a damn shit I don't care mina mhani va va jaha rungula la ya mi ba cata a ni voni a xi yi tivi hi mina I don't give a damn shit I honestly don't people come to my platform I request for people to come to.

Mara ni na ku ri okay from a ni fanele ni nga swi vulanga leswiya ka pulatifomo ya mina a fanele a ya swi vula kwini ke. So ni nga ha ku i ni nga interview vanhu because they say whatever you don't like. Ni nge kwini mina like ni nge kwini where do I come in. I asked him the question he answers he came to the platform because he wanted to share the platform and I appreciate him and I'm really grateful for Froment to come to this platform. I, I, make no mistake, I'm grateful for that. And then well, woman itanzeraku, I shouldn't have uploaded that. Woman waka man when. Hey, tsamsa sweswo kwale ka ngo tshama uwe kuntu. Mata to baba ka ha ri mpunzu, a xi nga yemi xize lexiya. Mata to pfimba, mata to bola meno.

Everyone who comes to this platform, one way or the other, they have something to say. So we olata Jamina. Don't do that to me. Minga mi comment a comment and mjana gagasha.com. Gagashi mene nga to bela. Hey, aninga ma aninga mbala ti fake Gucci ne. Loko munhu loyi a ba ti Gucci ta straight a tsi ku mkoma slip a nghena ka Gucci store. Mi am byela ku location yi le kwini a tlha am am am phinela loko a nghena live la ka loko yi kuma poster picture Gucci store. loko ku xana ku xi ta serious or that namuntlha a na ha swi ku hi fanele hi ya ekerekeni or ka njhani na because na ku rhamba vona va gaga xikerekeni va va fika va like loko loko ku ri tigigini va gaga xi tiva ku marako mabunyu hi vanhu hi and then munhu yaloye i rhambiwe ekerekeni loko hi ku kereke se yi wini ha rhuketeliwa mhani va charge shame a ni chuhi se u genge. Hi bangi yo hlamba swinkobyanini gaga xa fane a rhanga a teka nsati loko a lava ta ta ta ta ta kuma ku i munhu a a vutisa hina hi nga na vavasati hi n'wi byela ku mufana akiti relax ka age leyi a nga ka yona la gaga xa fanele a va na nsati gaga xa a fanele a va na u nge n'wi voni ku wa ha ri busy na ku hambi hi swo i mani munhu a nga ta tirhisela munhu wa ku everyday u hole seventeen yo tshama yo goma. loko ka ri seventeen u le tika life i mani se a nga tiyisa sweswo because loko u ri munhu u fanele u pfa u tsakisa muzimba he muzimba a wu tsakisiwi hi biya ntsena so gagax hi nga tolovelani hi nga tolovelani mathyaka. ende mi mi teka mi teka picture ya Philani ne ivi mi teka na ya Bushiri ivi mi Bushiri a ni vuli Chavi mi Bushiri luya straight la nga le Malawi mi ti veka ka Xikwembu mi ta va vona ku vanhu lava va fana la that is why vanhu lava i ti scam vambirhi ka vona a ni ri va fana hi leswiya swin'wana leswiya swin'wana swi tshikelele lava nga na matimba ya swona ni vula ku physically. va fana and that's why va ri na vu-scam la tinhlokweni ta vona so mi n'wi byela masipala wa n'wina ku i masipala leyi a tshamaka kona hayi ka laha hayi ka mina laha hi le ka jaimito and a ni nge zi ni chuchuvulana na genge mina genge yo tisula swi va slap everyday loko ya ku performeni a yi hlambi no hlamba ndhani va ri ni fanele ni rhukatelana yena a ni nge yi tshinelana marito yo rhukatela futhi just to give a a brief overview I've never. Then on Kakashi's case, Kakashi yo ni pfuka ni nga n'wi ndlela nchumu a ni khome mic 17 ni ye ku tiphineni. Se ni ku ra yena rata. Mara gang yo ka yo yo tisulasula hi vhasi lapi yi nyuka yi tola fish oil ya 17 ya hungasa and then loko se yi twa ku nyanyuka la ka byi rhukatela mina. Wata hi chava no ya tikerekeni because wow. mara honestly hi nga tolovelani hi yena na ha to va vitana vanhu va ta share their story be the beautiful painful disgusting as it may be va ha to ta hambi wo kwata wa lava a wu lavi i ta swi ku hi i ta swi ku ba i mayi va va jaro flying bacha danuna sixteen oh yima ni mi amukelaka that channel that man